बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहिने देखबाक लेल सब्सक्राइब करी ई यूट्यूब चैनल अमन रूप संगे बेल आइकॉन पर सेहो क्लिक करी हो रहै छै निकलि जाइ छै टंडेली मारै लए टोलमे सोचे जाइ नीक हेतै काल्हि नीक हेतै आब नौकरी करतै तब नौकरी करतै ले फिर देना छै घरमे जे जेना जी बाल अथी माल बकरी जोका बुझे नहीं छे कनिया के हमर घरवाली के की चाही नहीं चाही खाली खो और सुत खो और सुत सो बेचारा हमर बाबूजी छे त खाई छिए बाबू को बाबू मैया के कुछ बात खेबो नसी खानो नसीब हेते कि नहीं तो सो नहीं छे था हमरा केहन घरवाला क- केहन घरवाला ध्यान से भगवान हमरा ककरा से बियाह करा देने छे हमरा कि कनियो न बुझे छे हाँ बाप रे बाप कथी भेलै यौ कथी फटक फटक करै छी अहाँ अहाँ देखै छी पूरा मूड गरम छै अहाँके की भेलै कोइ बात एकटा बात कहू त हँ तऽ की बात छै अहाँ हमरा से बियाह करा कते दिन भए गेल कहू तऽ बेसी ने साल भर साल भर हाँ। हाँ हाँ। आज तक हमर कोन इच्छा हम पूरा कर ली कहू तऽ तऽ सब कुछ छेबे करे अहाँके पास कथी चाहिए अहाँके सब कुछ छेबे करे तऽ कथी छै कथी छै कथी छै कथी आनि के देली जे कथी छै? लबका लबका साड़ी लगाइ छियै सब कुछ लगाइ छियै खाना खाइ छियै सुतै छियै पंखा छै आबत अहाँ कथी चाहिए हमर छै किछु आओर आरो चाहिए अरे हाँ

हाँ हमरो से अंदा छले कि लगेबे निक निक साबुन ए- किनबे निक निक शैम्पू किनबे कर दै छियै सुनू लोग से ना। मांगी तरफ खाली हम एकटा जोर से नहीं बोलू ना बोलू ना की भेले अहाँ की चाहिए जे चाहिए बाबूजी के बोलो बोलू ना अहाँ अच्छा बाबूजी के बोलिए कनियो लाज लागे के नहीं लागे बाबूजी तो देबे करे छै खाय ला देबे करे छै सुते ला देबे करे छै घर देने से रहे ला की चाहे छी अहाँ बाबूजी के प्राणो ले लिए हाँ सुनू ने हाँ कि जी बाबूजी हम बियाह कर रहे छी बाबूजी कहै छै से अथी लिपस्टिक का पाउडर मांगेला हां कनिया नि- विचार नहीं करे छी अहाँ अहाँ के लिपस्टिक पाउडर चाहिए सब चीज चाहिए वह उतनी नहीं चाहिए हमरा। बाबूजी के नहीं बोल दिया ई चूड़ी फूट जेतै चूड़ी चाहिए हमरा ई- कनी जी कान में चाहिए हमरा, नाक में चाहिए हमरा सब चीज चाहिए अहाँ हमरा। बाबूजी के नहीं बोल दिया अहाँ बाबूजी के बोल दिया अरे बाप रे बाबूजी के बाप बोललिए अहाँ ने कनियो अहाँ के ना की कहै बुद्धि नाम के चीज नहीं है तऽ हम थोड़ा कमाबै छियै ने से नहीं कहलू अहाँ के हम अहाँ केना कहै छी बाबू से मांगेला हम बहुरिया भए के बाबू से मांगबै अहाँ के नीक लागत हाँ मुना कथी हमरा जे बाबूजी शादी करलकै की हाँ। बोललकै सार हमरा कहलियै हम शादी नहि करबै हम अखनी नहि कमाबै छी ने कुछ दिया सकै छी ओकरा

का? हाँ? एक बरस से अहाँ के देख रहल छी काम करबे कि नहीं करबे अहाँ चुप रहू ने चुप रहू ना छोड़ू कहू पहले चुप रहू चुप रहू नहीं खा खा के अहाँ घर मथी भए गेल छियै बन भौसा जगह भए गेल छियै हाय रे हाय रे के हल्ला क्या करै छियै घर में तऽ हल्ला सब्जी मांगे पर लोग माय सब कतऽ छै। यऽ, माय? हमरा के दे मैं अहाँ के कतै यऽ मैया करै छै मैया टैया करै छै मैया आबै छै चुप मैया

हाँ लाइ काल्हि भेल छियै लगै छै जेना बुढ़िया भए गेलियै एकरा साड़ी पहिरे पर हमर ब्रश बीत गेल छै सब फाटि जेतै काल्हि था नहि छै हमरा बिहे के साड़ी छियै देखै हाँ? छै देखै छै माय कथी आ बोलै छै समझाबै छै बुझै नहि छै कहै छै माय बाप से माय आ अहाँ तऽ अहाँ सब हमरा कहिया तक दैत रहबै कहू तऽ मैया कहू तऽ एकरो जिम्मेदारी बनै छै कि नहि बनै छै काम काज करतै कि नहि करतै ई अरे की बात छियै तोरा सबके देखै ने गे माय एकरा कथी भए छौ

बात करे तोरा कोन चीज में कमी देलियो तेल में कि साबुन में कि लत्ता में कि कपड़ा में लिपस्टिक आ? लिपस्टिक निकाल तोरे सन घर वाली जे नटी ना बदमाश भेटे छै तो वह घर वाली जे झगड़ा करे छै घर वाला से दिन रात लगे छै से कथी ले से बेटा

आज तक कुछ दिलिए एकरा के कमाए के तऽ किया हम कथी- अपन फर्ज निभेलिए एको दिन अहाँ टेंशन नहीं लियो कि हम कब कमेबे अहाँ के लाइव देबे सब कुछ की आप चुप रहो हाँ नहीं झगड़ा करू सब दिन आ कलह किचिर किचिर किचिर नहीं करो आ माइक बीच में क्या लाबै छी अहाँ अरे हम तऽ बोललियै, हम कब बोले बोललियै? क्या कि अहाँ ब- शांते नहीं रहै छी शांते चिल्लाते नहि रहै रहै छी। चिल्लाते रहै छी अरे चल, तू कमे के दौड़िया, ओकरा सब चीज जोड़ के देबही।

देखै छै दिन भर काम करै से अपन के झगड़ा आ बीच में बुढ़िया लबरी ना ए बीच में बुढ़िया के तब तू बोला ले छी हां आगे मैं देखली बेसी बड़का झगड़ा छले कि फैसला नहीं हो छले ये बोललियो तोरा की और बोललियो कि एकरा मतलब ये नहीं कि हमर ना कन्या के तो बचल सब झगड़ा करे के बीच में हमरा कदे लाने छी बदनामी करे ला बाप रे बाप मैया

दिमाग खराब दिमाग खराब कर बुढ़वा दुनूटा बुढ़ियो एकटा इहो कहियो देखिए तो अपने मन से बुझना चाहिए सब बात हमरा कहे पड़े छै तो उतर के सौसो तेहने छै हमर